Di destpêka dîrokê de mirov ji xwe pirsî, Ez kî me? Jiyan çi ye? Mirin çi ye? Gilgamêş, şahê Urûkê bersiva van pirsa geriya, rêwîtî û serpêhatiya wî ya hezar salî bi dengê kurdî nû ve destpê dike. Cenawer hûn baba. Di demên ku çemên Mezopotamyayê hîn bi dengê xwedayan diherikîn û li ser axa kevnar şevên dirêj bi agirên sor dihate ronîkirin, li bajarê mezin ê Urûkê padişahek hebû ku navê wî Gilgamiş bû. Navê wî wek lehiyekê ji çiyayan derbas dibû û dengê qehramaniya wî li nav welatan belav dibû. Ew mirovekî bêhempa bû, melên wî wek stûnên kelehê bûn, çavên wî wek agirê rojhilatê dişewitîn. Lê di dilê wî de agirê bêaramiyê hebû. Ne şan, ne serkeftin, ne jî dîwarên mezin ên Ulûkê dikaribûn rexî wî bêdeng bikin. Li kêleka wî Enkîdu rawestabû, mirovê çolan, birayê şerê wî. Ew yê ku di nav xezalan û şêran de mezin bûbû, yê ku bayên deştan zimanê wî bûn. Her çend niha li nav bajarê mezin dijiya jî dilê wî hîn lê çolan digeriya. Gelek şevan dema ku bayê şevê ji ser dîwarên Urûkê derbas dibû, hinkîd û çavên xwe ber bi dûr ve dida û bîra heywanên xwe dikir. Bîra wan rojên ku bi şêran re dimeşiya û ji kanîn, çolan û daristanan av vedixwar. Rojekê, dema ku roj li ser dîwarên Urûkê wek zêrê sor dibiriqî, Gilgameş di nav fikirên xwe de biryarekî mezin da. Di çavên wî de agirê serhildanê dişewitî. Ew bi dengê ku wek dengê qehremanan li meydanê vedigeriya got, Enkîdû, em ê biçin daristanên selwê, em ê herin cihê ku tarîtî li ser daran radizê, em ê hûnbaba cinewarê ku tirs li dilê mirovan çandiye ji rûyê erdê rakevin. Ev gotin wek birûskekê di dilê Enkîdû de ket. Demekê bêdeng ma. Bayê ji dûran hat pelên daran hejandin. Piştê demekî dirêj Enkîdû serê xwe rakir û got, Ey hevalên min, gotina te rast e. Ger hûn baba bimire, gelê me ji belayê wî xilas dibe. Navê te jî dê wek stêrkeke li ezmanê deman bimîne. Ez jî dê te tenê nehêlim. Lê guh bide min, daristana Hûnbaba cihê mirinê ye, kesên ku dikevin wir venagerin. Qeyerîna wî wek tehra bahozan e, hilma ku ji derê wî tê de dikeve, agir û mirin belav dike. Tu dîsa dixwazî biçî wir. Gilgameş bi kerekî ku tirsa mirinê tê de tune bû bersiv da, Tenê xwedayên bilind namirin ey birayê min. Mirov tên û diçin, jiyana wan wek bayê derbas dibe. Lê navê mêrxasan namire. Ger em hûnbaba bikujin, navê me dê heta dawiyê deman bijî. Em ne ji mirinê ditirsin. Ger Mîrxas ji mirinê bitirse, wê hingê qehremaniya wî li ku dimîne? Piştê van gotinan, her du Mîrxas çûn cem Hêsingkarên bajêr. Şev û roj agerên Hêsinê dişewitîn. Dengê çakûçan wek dengê şer li nav ûrikê vedigeriya. Ji bo wan baltoxên giran, şûrên tûj, û gurzên ku dikarîbûn hestiyên çiyan bişkînin hatin çêkirin. Gava ku çek amade bûn, Gilgameş û Enkidu wan li milê xwe bar kirin û derketin meydana mezina Urukê. Gel hemû li wir civiya bû. Jin bi çavên tirsê dinêrîn, rîspî destên xwe ber bi ezmanan ve radikirin. Zarokên piçûk di nav lengên mêrên mezin de bi heyraniyê li qehremanan dinêrîn. Zinikê bajêr pêş ket û bi dengekî lerizî got, Hey Gilgameş, Humbaba ne cinewarekî asayî ye. Dengê wî daristanan dihejîne, hilma wî agir e. Tu hêviya vî weletî ji kerema xwe neçe. Lê Gilgameş tenê bi kenê xwe bersiv da. Di çavên wî de agirê ku nikarîbû were temirandin dişewitî. Dema ku Rê Spî dîtin ew ê vegerê nebîne gotin, Bila Enkîdû pêşiya te here. Ew li çolan û daristanan mezin bûye, ew rêya xetereyê dizane. Ev gotin dilê Gilgameş hejand. Ew pêş ket û bi dengê ku li dîwarên Urûkê vedigeriya got. Ez çawa dikarim ji bo xelasbûna xwe hevalê xwe pêş bixim? Na, ev ne rêya mêrxasan e. Di wê gavê de çend ciwanên bajarê xwe avêtin pêş. Em jî dê bi te re werin. Gilgameş demekê li wan nihêrî, di çavên wan de agirê ciwantiyê dişewitî, paşê got, Tenê yên ku dema bimirin kesek tune ye ku li wan bigirî, dikarin bi me re werin. Çend ciwanin bêkes derketin pêş. Gilgamêş çek ji wan re belav kir. Ji vê gavê ve ew jî bûn parçeyek ji vê destana mezin. Berî ku rêwîtiya wan destpê bike, Gilgamêş dîsa got, Were Enkidu em herin cem diya min nîmsûna zana. Diya wî li teresgehê li benda wan bû. Tirs di dilê wê de wek şeva taxî dijiya. Dema ku Gilgamiş çû cem wê, destên diya xwe maçî kir û jê re got. Dayê, ez diçim rêwîtiyek ku dawiya wê nizanim. Ez ê biçim cihê ku hûn baba dijî. Ger ez bi serkeftin vegerim, ez ê navê me li ser keviran binivîsim. Nînsûn hêstirên xwe veşart, destên xwe li ser milên wan danî û wan pîroz kir. Paşê ji Enkîdû re got. Tu ne ji xwîna min î, lê ji îro pê ve tu jî kureyê min î, ez Gilgameş didim destê te. Nîmsûn du xelatên parastinê li stûyê wan xist. Li ser wan wêneyên cinên parêzvan hatibûn neqişandin. Paşê ew çû ser banê perestgehê, destên xwe ber bi rojê ve rakir û bi dengê dayikekê ku dilê wî dişewitî got, Ey Şamas, xwedayê ronahiyê, kurê min diçe nav tarêtiyê, tu çavdêriya wî bike. Bila bayên mirinê ji wî dûr bimînin û bi vî awayî rêwîtiya qehremanan dest pê kir. Heft ciya derbas kirin. Rojan li bin tavê dişewitîn, şevan li bin stêrkan radizan. Dema ku ewr ezman digirt, ew li benda stêrkan diman ku rêya xwe winda nekin. Xwarina wan qediya wan nêçîr kir. Avên wan qediya ji kaniyên daristanan bîrîn çolan vexwarin. Lê her ku rê dirêjtir dibû, agirê di dilê wan de bihêztir dibû. Li ser çiyayekî bilind Gilgamêş hinek ar li erdê belav kir û got, Ey çiya, di xewna min de nîşanî min bide ka em ê serkevin an na. Bû şev. Xew li ser çavên wî ket. Di xewna xwe de gakî mezin dît ku erd bi lingên xwe dihejand. Dema ku şiyar bû, xewna xwe ji Enkîdû re got. Enkîdû bi kenekî hêviyê bersiv da. Ew şamas e. Ey hevalî min! Dema ku xetere li ser me were, ew dê destê xwe bide me. Lê şevên din xewnên tarîtir anîn. Gilgamêş dîsa xewna xwe da çiyayekî mezin dît ku li ser wan diket. Dîsa enkîl û şîrove kir. Ew hûnbaba ye. Em ê wî bişkînin. Lê her ku nêzî daristanê dibûn, tirs di dilê Enkîdû de wek marê reş digeriya. Rojekê bi dengê ku tê de lerz hebû, got, Ey birayê min! Ez nikarim vê tirsê fem bikim. Lingê min dixwazin paşde biçin. Gawmêş destî wî girt, Tu birayê min î, têla du qat nayê qutkirin, em bi hev re ne, heta ger çiya li pêşiya me rabin jî em ê wan bişkînin. Ew roj gihişte dawiyê, dû ra wan daristana Selwê dîtin. Darên Silwê bilind bûn wek stûnên ezmanê, ronahiya rojê nikaribû bikeve nav wan. Tarîtî di nav daran de wek dûmaneke reş digeriya û nişkeva pêrînek rabû. Gilgameş li hevalên xwe re qêriya, Me tirsin, ev bahoz ji aliyê Şamas hatiye û rast jî wiha bû. Di nav dûman û tarîtiyê de Xûnbaba xuya bû. Çavên wî wek agirên dojehê dişewitîn. Devî wî tije diranên ku dikaribûn şêr parçe bikin bû. Lê Gilgameş netirsî. Ew wek şêrê ku ji zincîrên agir hatibe berdan, bi qêrînek, Koçiyan hejand, xwe avêt ser Humbaba. Kulma wî li rûyê cinawêr ket û cinawêr wek çiyayekî hilweşiya. Enkîdû jî bi lêz xwe avît ser wî û bi bendan wî girê da. Humbaba qêxiya, Êy Gilgameş, min nekuje. Ez ê xulamê te bim. Ez ê careke din zirarê nedim mirovan. Lê dilê Enkîdû wek hêsinê sor bû. Ew qêriya ji gotinên cinewaran bawer tine û bi yek lêdana şûrê serê Hûnbaba ji laşê wî qwet kir. Di wê gavê de daristan bêdeng ma. Bayê şerê rawestiya. Çiya bêdeng ma Wek ku xwezayê bi xwe zanîbû ku destanek kevnar bi dawî bûye. Paşê wan dara herî bilind a daristanê birî û avêtin ser ava Firatê da ku ber bi Urûkê ve here. Dema ku qehremanan vegeriyan welêt, gel hemû li meydanê civiya Tûr hate vekirin, serê Hûnbaba li ber çavên gel xuya bû û di wê gavê de, Pêyerînên kêfxweşiyê ezman hejand. Mirov li gel hev girtin. Jin vî carî hêztirin kêfxweşiyê rijandin. Zarok dîsa bi heyranî li Gilgameş dinêrîn. Û gel bi yek dengî qêriya. Bijî Gilgameş, bijî qehremanê Urûkê. Ji wê rojê ve navê Gilgameş ne tenê li ser keviran, lê di stranên dengbêjan, di çîrokên şevan û di biranîna gelan de jî bû navê mêrxasiyekî nemir.